Ол гынан баран маны компактнай оҕус диэн нууччалыйдахха бүөм оҕус буолар. Оҕо барыта кимэ биллэр, төрөппүт барыта кимэ биллэр, өһүрдаа үшүө хатаары наһаа маннык истиҥ уонна бэһэбээнит буола эйгэ тоҕор кэмҥэ. Ити эйгэни аҕа түмсүүтүн ол кэмҥэ математика уонна АБЖ учууталынан үлэлээбит Николай Викторович Андреев диэн Ньурбаттан төрүттээх учуутал үрдээх туохтаах энергичнэй үрдээх маннык туруорсуулаах кини аҕа түмсүүтүн тэрийэккэ диэн бастаан ол кэми көҕүлээһининэн тэриллэр Даалымтыылаах, ылларымтыылаах тыллаах, наһаа элбэх киэҥ көрүүлэрдээх, үрдээх туох хаарын киһибит этэ. Хомойуох иһин иккис сылла буолла кини биһиги эккэбититтэн эмискэ ыарахан ыарыы ылан уох буолбута. Биһигини наһаа уохтуубут. Аҕа түмсүүтэ улаханнык айгыраата дии хаһап ити кэнниттэн уонна баарыбарынан эттэххэ бастакы председателин Аял Егорович Егоров үллээбитэ туохха горнайтан да түллүктэриттээх Кини шубатык халайан олорбута, үүтбүтэ аан бастакы тэриллээн хаһан баҕар уустуктардаах, ыарахаттардаах буолар. Ол кэмҥэ Николай Викторович уонна буонна бар шталолоктар, иҥ көмөлөөннөр Айаалбытыгар көмө буолан үрдээх үшүтү тэриллибитэ. Ол онтон Айаал иккис сылыгар дойдутугар нэһилиэккэ баалылыгынан туруор барар буолан бэйэтэ туох отубут оҥорбутугар миигин тарбыттара. хайдах үлэлеппин билбэтэҕим бастаан отчуот улахан ордук хамаанданы халайар миха опытта туох да суох этэ били көрүү даана то гнама эрэлим не буолаттар бар этэ үштал улаттар еще бай хергэх бай агалар ол иһин хоҕотох киһи маны хайыра устук диэн уонна испиэккэ өлбөх баайа дебит ол кэмҥэ агалар наһаа көхтөөх этилэрэ Өлбөхтөрөһөннөрү кытары этибит. Ити кэмҥэ өлбөх киһи төбөтө үчүгэй диэн аҕа түмсүүтүн иһинэн тойон өһүө диэн маннык координационный совет диэн учуонайдахха курдук испиэһэк оҥорон айаһарбыт Иннэ гынан үлэ бөҕөтүн ыыппыппыт ол кэмҥэ муҥхалар хааламмыттара куйурдааһын буолбута оскуола бырагырааматыгар киирэн хайаан даҕаны күһүн муҥхаҕа хаас куйуурга барааһын буолбута ону таһынан биһи оскуолабыт биэс туохтаах семестр диэбитэ чиэппэрдээх бэһис чиэппэрбит былаана ити хайынын оҕолорго ничего так пеший ход диэн айылҕа устунха Аһатыы хаамалааһын айылҕа араас көрүҥ көрө-көрө ароманы үөрэтэ-үөрэтэ туһунан онно бэсиэдэлэрдээх бэйэтэ туһунан иһигэр тыыннаах хаамааһын уонна сплав ити тугунан сиинэ буотума рөхтөрүнэн устааһын ону виталий архипович иһитиннэриэн уонна туох Уонна биир уонна былаана маны лаарда тэрилибиттэрэ оҕолор кэр оҕолор Мэҥэ Хаҥаласка таханнар хомус охсоллор араас уһаны төрүт көрүҥнэригэр үөрэнэллэр уонна бэһис сигин кылаастан үөһээлэр Мандар лааҕырыгар бараллар Тааттаҕа Баайаҕаҕа ол онно тиийэннэр Икки нэдиэлэҥҥэ да сылдьаллар, уон биэс хонук. Онно оҕоҕо сүрдээх улахан ис тыыннаах туох бэриллэр. Үөрэх дьоҕур эрэ буолбакка, оҕо туһунан түҥ былыргыттан кэлбит тыыннанан олох трибуҥа иһин хайаабат буолан Кэлэр олох туһунан турук. Ити туһунан бу манна аҕай тылынан киһи кэйэн кэпсээбэт, итини ырытан этиэххэ наада. Өһүрдээх туһалаах буолар. Куорат оҕото антах тиийэн хахалыы тыыннанан туспа өй көрүүлэнэн кэлэригэр. Ону таһынан биһи мэл сыпыраларга наһаа тохтообоппун Мырылаҕа спортивнай лааҕыр. Аһа, спор- Ныр- Нырылаҕа спортивнай лааҕыр баар. Аһа. Булт алта. Булт аут туох э, Захар Иванович Федоров итже барар биһиги дьаас ытык үсталбыт Иван Петрович. Уне Иван Петрович Черноградскай ити физкультура учууталлара, кинилэр ити оҕо эт-хаан өттүнэн уонна бу онно эрэ сылдьан айылҕа араас кэрэ туохтарыгар сөтүлэтэ-сөтүлэтэ туохха эйэр хайаҕа такаллар онно туһунан турукка киирэллэр ити барыта хатыынын иҥэринээн уол оҕону буһарар ыкка эт-хаан өйхана өттүнэн эрчийээн булар Ону таһынан күһүн Мэҥэҕэ Такамык балыты сүртэһэр баһыйна хаһаайыстыбалары бааллар. Хаһаайыстыбата оҕону килиэнкэ тиийэн окко-маска күрүө тутааһыныгар көмөлөһө таарыйа сир астыыллар, балыктыыллар уонна кустуурга үүрүнэллэр. Баайаҕа лааҕырыгар тиийэн эмиэ олохтоох тустаҕына оҕону биллэн туран үчүгдүк инструктажтаан хайаан баран үөрэтэбит куспай бу жерге. Онон биһи ытык убайбыт Мандар Барыс этэригэр дылы уол оҕоҕо искусственна моһоллору мэһэйдэри үөрэтэ үөрэтэр буолун дин. Оны кини тууру тууру үөрэниэхтээх, хатабыллаах буолуохтаах диэн. Ол иһин онно уолаттарга араас ити ырыларга бараларыгар уолаттары араастаан туохха ночевой таха испытание ону туркутуу бараллар итинтик ону таһынан манна байанай күрэҕэ оҕолорго ыытабыт ити республиканскай масштабтаах хаас буолар хааска каникулларга итиннэ булан биһи оҕолорбут тыы нэһилиэк оҕолорун кыайан Үстүкүл ууруччу кыайан бэйэбит буллаҕына анал дууҕа байанай дууҕа да диэн эргэ курдук быһыылаах байанай кыдьаҕас массыынаах туох оҥорбуппут дууҕа үрдүк байанай тыынын илдьэ сылдьар итини үс сыл бастаабыкка туруорабыт диэн эттэхээппит, уонна биһи оҕолорбут үс сыл бастаан бэйэбитигэр хаалбыта. Ол көрдөрүүгэ баар көрүөхпүт. Ону таһынан военно-спортивнай кросстергэ Снежный барс ыйын курдукка нэһилиэктэргэ тиийэн Да сэдиилээхтик кытталлар. Оҕолор харахтара умайар, олор буһуу-хатыыбыга буолар. Ол быыһыгар аны аҕалар бэйэбит эмиэ республика буолар хааскы байынан көрөҕөр эмиэ хамаанда туруоран кыттан туруутаахпыт хаста даҕаны. Хаһан даҕаны наһаа выступление буолбатахпыт, оттуку баайга арычча үшүө көрдөрүүтүгэр сылдьыбыппыт. Ол быыһыгар биирдиилээн бастааһыннар бааллар этэ, бүддьөнөн ытааһын курдук көрүҥнэргэ ойбон алларааһыныгар ийэм курдуктарга итинни ону таһынан аһымал кэнсиэрдэр буолаллар акциялар буолаллар холура ону быһата эттэхэ холура биири түгэн эттэхэ күйбэккигэ мен туох мобилизация дэнэ сылуга барбытым онно биһи чаастарбыты хаама устугырахан кэмэде Онтон биир аттыы барыппыт уон алта буолан кэлбиппит. Ити кэмҥэ сибээс суох, биирдэ имэ сибээстээх эргэ да хамар таҕыстаппына уолаттары кытта кэпсэтэбин, ону уолаттар хаскыт эһэкалар хас хааллыгыт, уон алта хааллыгыт диибин. Онно бу манна Лидия Петровналаах Бу педколлектив барыта көҕүлээн, төрөппүттэр көмөлөөн, биллэн турар, бу уолаттар халайаннар, улахан кэнсиэр акция буолан турар. Ол түмүгэр биһиэхэ олох эстэн сылдьар дьоҥҥо барыбытыгар Россия кэлбитэ, үчүгэй баҕайы ол кэмҥэ кэтиллэр бадараан сыстыбат сылаас Атах табастара кэлбиттэрэ по размеру уонна медикаменнар, ону таһынан хаамай наадалаах тол медикаменнар Россия буоллахтара дии уонна ону таһынан араас гуманитарка үчүгэй баайдык ровно кэмигэр тиийэн кэлбитэ биһиэхэ росторбах кыаҕа биэрбитэ уонна үгүс киһини өрүһэйбитэ ини. Ол ону командование өттүттэн биллэн турар махтал баар. Уонна Хамааппыт наһаа үөрбүтэ, ол гынан баран өлөн хаалбыта. Боевой остановка. Инна кини хоруйу хайык буолбута дегенге. Итинник кылгастык эттэххэ, уонна былаана бииринэн бу аға түмсүүтэ диэн биһи бу билигин кэлэн олорор кутугар барыгытыгар махтанабыт. Ол гынан ман наһаа аҕыйах бу. Икки кылаас саҕата муспукут. Иһин аманы зал толору олоруохтаах этэ. Урукку кэмнэргэ оннук курдук буолар этэ. Бу былаанан тугу көрдөрөр? Хаттаҕа эрэ эл-эл сыһыаннаһыы, оҕоҕо иитээһиҥҥэ эппиэтинэс суоҕун иһин баара эһиэхэ диэн эппэппин гынан кэлбэтэҕит дөлөргө ити баара баарына кэчигэттэххэ эппиэтинэс суох мин оннубар ким эрэ оҥоруоҕа ээттэн уопсай оннук бэйэлэрэ да дьаһаныахтара буоллаа диэн ити баар баарынан эттэххэ эбэтэр ким этэ эмээхинэ ойоҕос кэтэбэн бар диэтэ биирдэ барар чүөчэлэр дьаһайаадьаларын биһини хаһан баҕар оннук эмээхин эттэҕинэ биирдэ дьэ баҕарбакка ала кэтэн бараахын туран тутман оннук баар кыдьыы эти ханады Итиннэ диэнтро уонна булнаана бу элбэх ардахпытына, ото билигин даҕаны биһи манна косяк баар, онно урукку аҕалар холобура мин уоллаах кыыһым манна үөрэнэн бүтэрбиттэрэ, ол гынан баран бу оскуола мэхэһин биир чугасым кэлэ турабын. Манна бу аҕатым сиитигэр ол тоон үһүбэҕэ баар уолаттар оҕолору бары кэриэтэ бүтэрбиттэрэ, ол гынан баран хатаар итинтэн тахсар туох уох. Баҕа уох тоҕо диэтэхэ биһи государство в государстве курдук олорор. Ити туох баарынан тоҕо диэтэҕинэ, ким эрэ хайа эрэ улууска диэн тоҕо эрэ кыһалҕаҕа түбэстэ, аҕа түмсүүтүгэр этэр, ол улууска баар аҕа онно тугу эрэ хамсааһын оҥорон ким эрэ кэлэн көмөлөһө, бэйэтин оппута булаттара. Ити холобура чүгүс өттүгэр. Уолга иллэни уоллун куорат иһигэр этэ да барыллыбат. кимиэхэ эрэ тамадааҕын наада буолар группаҕа уруйар ким эрэ материалга наадыйар ол маҕайыннаах аха хайаан да көмөлөһөр ырыһыттар бааллар мастерскойдаахтар бааллар маҕайыннаахтар медицина араас эйгэтиттэн бааллар ити курдук хап тэп уонна бэйэ бэйэбитигэр биллэн турар скидка ону туох Аһымал далыытынан көмөлөһүү элбэх. Биир холобура, бу манна биһи махтаныа этэбит Николай Отовка бэйэтинэн кэлэн олорор. Николай Отов аҕа түмсүүтүгэр уонна бу оскуола хайдыытыгар өлбөх өҥөлөөх өссө да ону оҥоро туруу диэтэр Николайга барҕа махтал бэйэтэ этэҥҥэ буоллун чэгиэн чөл сырыттын уонна айар-тутар үлэтэ ситиһиилээх буолуо диэххэ. Итинник этэбит. Оттон маннык этэ турдахха өлбөх баай ис-иһиттэн тахха турар. Ити бу биһи үлэбит. Били биссэн хайаан киирэн барыппыт уонна бу хаҥа агалар бастыкы кылаастар, иккис кылаастар, иген баар буллаха ити олоҕу шө бастыкыттан кыттан барыхын ити бэйэҕитигэр туһалаах буолуо. үгүс дууһатын онтон сылдьан эрэ бээҕит билиэхит. Уоннаттан биллэн туран, оҕолорбутугар уолаттары эр киһили иитээһин, компьютердар тэйитэн, өйүн-санаатын хахалыын, куттаах-үрдээх гына иитэн, олоххо бэлэм оҕолору иитэн таһарааһыҥҥа бу аҕа түмсүүтэ онно улаханнык үлэлэһэ атыыр уонна төһөнөн аҕа түмсүүтэ күүстээх да оччонон оскуола кыаҕырар. диэн баар. Ону таһынан уолаттарга эрэ буолбакка кыыс оҕоҕо эмэ улахан болҕомто ууруллуох тустаах. Тоҕо диэтэх манна олорор аҕалар тоҥхойо кыччаҥ хыҥ-хыраан буолбуппутун инэ биһини хайа кийиит дьааҥкэлиэй анаан көрүн биир эмэ баар кэмиллэн турар үчүгэй кийииттэр биһи кыыспытыгар диэн олоруохпут Аны бэртэ. Онтон күрүөдүгүттэр киһи хантах баара уопсата булар. Биһиэр дьоннор эйгибит оннук. Итинниктин онтон эбии ыйытыктар ийым баар буоллахтарына эппиэттиэм өссө эбэн экекпитин билим пока микрофону ю владимир сергеевичка